Petch Jones i gefn y lein. Mae bel yn lân. Symud hi'n gyflym, yn od i rygbi Gogledd Cymru allan i'r asgell. Caio Parry, o dawnsio rownd yr amddiffyn. Os ganddo fo'r coesau fynd yr holl ffordd, oes yn wir, Parry'n croesi i rygbi Gogledd Cymru y gogleddwyr ar y blaen, ond Pen-y-bont isio mateb. Yn sydyn, Ben Burnell ar gic dros ben. Mae Fraser Jones methu casglu y bêl yn rhydd. O, Burnell, Pen y Bont, dyma nhw'n dod. Allan i'r asgell, Ben Evans. Lloyd Wilkins yn cyfuno'n wych efo Evans a Wilkins yn dathlu cais Pen y Bont. Maen nhw'n ôl yn y gêm. McBride i ail ddechrau. Wedi'r cais yna i Ben-y-bont, ddaeth mewn ymateb. O! a taro'r bêl ymlaen, felly mantais i'r gogleddwyr yn fan hyn. A maen nhw mewn ardal gwych o'r cae. Ydyn nhw'n gallu dod o yma efo pwyntiau? Hyrddiadau gan y blaenwyr, gwych gan y prop, Gareth Parry. Bron iawn yna ei hun, amddiffyn Pen-y-bont yn gadarn. Pêl gyflym sydd angen rwan. Sam Williams. Yn cael ei dynnu i'r tir. Mae'r bel allan i'r canolwr. Delwyn Jones yn ffigio. Jones dal i fynd. O'r cryfder yn wych. A mae yna yn dyn croesi y cais yn ddilys i Delwyn Jones. Pet Jones yn lan i ganol y lein y tro hwn. Ysgarmes yn hyrddio. A Pet Jones ar gwt ysgarmes. Ydyn nhw'n gallu mynd yr holl ffordd? Yndi wir! Am gais i rygbi Gogledd Cymru, roi nhw bellach ar y blaen. Sgrym 5 metr allan i'r gogleddwyr. Dyma nhw'n dod. Caio Parry, methu gael ei draed yn rhydd. Y bel yna i Dafydd Thirsk, ond amddiffyn Pen y Bont yn ei gwthio nhw'n ôl. Y gogleddwyr mond llathen yn brin. Angen pel gyflym, a dal, ddim yn gallu cyrraedd. Mae rhaid iddyn nhw wthio a hyrddio man hyn. Yndi, mae yna Celt Francis Roberts sydd ar y waelod honna. Gwaith gwych gan Rygbi Gogledd Cymru. Y bwlch yn enfawr rhwng y ddau dîm rwan. Dion Jones allan i Billy McBride. O! Y bêl yn cael ei rhyng-gipio yn gelfydd gan Macauley Rowley. Faint o hwb fydd hyn asgwn i? Rygbi Gogledd Cymru yn chwilio i ymosod Ac isio cais arall y fantais yn dod. McBryde, cic dros ben, yn ei gwrsio ei hun, ydy o'n mynd i ddal hi? Ydy wir, Billy McBryde! Am gais i rygbi Gogledd Cymru, roi nhw'n bellach ar y blaen. Mae'r fuddugoliaeth bron yn saff i rygbi Gogledd Cymru, ond Pen-y-bont ddim yn rhoi'r ffidil yn y to, dyma nhw'n dod trwy Ben Bennell a bylchiad gwych gan Rhydian Greenhall yn mynd yr holl ffordd ei hun. Mae Pen-y-bont yn brwydro'n wych fan hyn, gan gofio faint ar y blaen mae rygbi Gogledd Cymru. Yr ymdrech yn wych gan y tîm cartra. A ceisio ymosod yn ddifn o hanner i hunain. Mae yna fantais hefyd i'r dynion mewn glas a gwyn. Bennell yn cwrsio cic i hun. O, gwych gan Ben Bennell. Allan i'r eilydd o fewnwr Chris Williams fydd yn croesi o dan y pyst. lein mewn safle ymosodol gwych i rygbi Gogledd Cymru, ydyn nhw'n gallu ychwanegu at y sgôr enfawr 'ma sy ganddyn nhw? O, mae'n edrych yn bur debyg y byddan nhw, y blaenwyr, yn hyrddio, ond maen nhw'n brin. Oes ganddyn nhw'r coesa? O, maen nhw bron yna, ond chydig bach yn brin, maen nhw angen mynd eto'r gogleddwyr. Pen y bont, ddim eisiau ildio cais arall. Mae gymaint o gyrff ar y llawr, ond mae'r dyfarnwr yn y fan a'r lle. Ydy hi yna yn di wir ildio cais mae Pen-y-bont yn neud? Pwy sydd ar waelod honna? James Brown yn sgorio chweched cais yr ymwelwyr. ac yn coroni'r fuddugoliaeth am bnawn i'r gogleddwyr ar gae'r bragdy. Y sgôr terfynol, Pen-y-bont 26, Rygbi Gogledd Cymru 52.